Yazmağa, halqımıznıñ urf-adetlerini, tarihını, medeniyetini, sanatını teren ögrenmege imkânları peyda oldı. Cevapkârlıq, Ekibin birinci zenesi Kurtnezirova Şakiye Mihalovna müdir muavini oldı. Olar öz zenatına, halqına sadıq olğan, Öz işini professional derecede bilgen insanlardan biridir. Olarnıñ alıp barğan işinen mektepniñ kelecegi bağlı. Olar kollektivnen ana ve bala. Merhabañız, sayıqlı ve sevimli talebeler ve mektebimiz mezunları, ocalar ve veteranlar, ana-babalar ve qıymetli musafirler! Bir biñ doquz yüz doqsan yedinci senesi birinci sentâbrde birinci çañ qağılıp, Qalay Mayskiy milliy mektebi Qapıları talebelerge açılğan edi. Bir tasavur etiñiz, boş binanıñ içinde oktâbr ayınca bir ralesiz ve tahtasız, dersliklersiz ve körgezmesiz doqsan yedinci, doqsan sekizinci oquv yılını başlağan edik. Böyle ağır ve meşaqatlı yıllar fedakâr, alicenap ocalar ders berdiler, dersten tış tedbirler keçirdiler. Ayrıca bu yılları bizge qol tutqan, yardım etken, Teşkilâtlarğa, ana-babalarğa büyükten-büyük teşekkürler bildirmek isteymiz, bu, Respublika ocalar assotsiatsiyasınıñ reisi Kacametova Safre hanım, şair ve cemaatçı, erbap Eskender ağa Fazıl, professor, Qırım Yuqarı Şurasınıñ şu vaqıtta deputatı Lenur ağa Arifov, Refat Kencaliyev, Tiklenüv fondunıñ başlığı Lütfi Osmanov ve Ayder Seytosmanov, Milliy regional bizim forumlarımız, İsmet Yüksel, çet elden kelgen bizim diaspora adamlarımız. Yıllar keçti. Mektebimizde yigirmi yıl içinden sekiz yüz on yedi talebe on birinci sınıf mezunı oldı. Yigirmi altı mezun altın ve kümüş medallernen mektepni bitirdi. Olarnıñ arasında belli ekimler ve alimler. Ocalar ve jurnalistler, teatr ve medeniyet hadimleri, iş adamları ve adliye işçiler, sportsmenler ve siyasetçiler çıqtılar. Olarnen, talebelernen biz sevgili mektebimiznen ğrurlanamız. Eki biñ on yedi on sekizinci oquv yılında mektebimizde bayağı deñişmeler olıp keçti. Bütün sınıf komplektlerinde bizde interaktiv ve tahtalar ve körgezmeler bar. Mektebimizni alâcı talebelerinen ğururlanamız, olimpiada ve konkurslarda yıl-yıldan arta sayısı. Eki biñ on yedinci senesi mektebimizde sport meydanı peyda oldı. Mektebimizniñ oca ve tehnik hadimleri tolusınen teminlengen, er bir er bir ders boyunca mutahassıs bar, yetmiş fayızı birinci ve aliy kategoriyalı ocalar. Mektepte çalışqan pedagoglarnıñ üçten biri bizim mezunlarımız. Oca, bu ağır işni qolaylaştırğan insan, oqutmaq ve işanç siñdirmek. Mektebimizde çalışıp, oquv yurtumıznı yüksek kötergen ocalarğa şan-şüretler olsun! Epsiñizni bayramnen, yigirmi yıllıqnen hayırlayım! Sağ oluñız, bar oluñız! Sevimli balalarımız, qıymetli ocalar, ana-babalar! Sayğılı bizim zenatdaşlarımız i uvajayımıy gosti! Bugün Qalay mektebiniñ yigirm yıllığı. Mına yigirm yıl evel bu mektep açılğanda Nariman oca yaş, saçını gür saçlı, dülber erif edi. Mıya bez perevoda ponimayete, da? Binanıñ içinde bir şey yoq. Sentâbr bir, birinci çañ, pervıy zvanok. Azbarda turdıq. Yağmur yağa, amma birev ketmey. Bir dersliksiz, bez yedinıvo uçebnıvo posobiya. Naşa etip mektepni açqan edik. Yazıq, bugün aramızda.

Rus tilini bileler, ukraince bileler, ebet, ingliz tilini de bileler. Bizim Bravukalay ve diger milliy mektepniñ mezunları çeşit türlü dünyanıñ universitetlerine kirip oqudılar. Eñ müimi budır. Eñ müimi budır. Biz o vaqıt. Entuziastlar, teşebbüsçiler milliy sınıf ve mekteplerni açqanda da qolumızda bir şey yoq edi. Lenin bayrağı gazetasından mına bu kesik maqaznen öz qolumıznen körgezmeli qurallar yapıp dersler beredik. Şimdi Qırımda Qırımtatar mektepleri bar, eki tilde oqutqan mektepler bar, eñ esas, ana, baba özüniñ konstitutsion aq-uquqını bilip, öz balasını ocalarğa inanmaq kerekler. Şay etmesek, bizniñ kelecegimiz yoqtır. Ve biliñiz, bala qaysı tilde

Selâm aleyküm, sayğılı musafirler, talebeler, ana-babalar ve ocalar! Men Qamançı milliy mektebiniñ adından bugün sizni mektebimizniñ yigirmi yaşınen hayırlamağa isteyim. Şimdi milliy mekteplerni eñ bir Büyük bir maqsadı biz özümiz tilimizni saqlap qalmağadır. Biz bugün kördik, bu mektepte o maqsatnı Nariman oca ve ocalar yerine ketireler. Men belesem dam otuz yıllığını bayramından keçirerim, qırıq yıl, elli yıllığını. Onıñ içün o sebepten ocalarğa muvafaqiyetler, mektepimizge, mektepimiz güllesin, büyük sanalarda mektepniñ adını. iştirak etsin. Yerden de Ruslan sözlerine qoşulmağa isteyim. Kollektiv adından böyle bir hayırlı af ketirdim sizlerge. Ürmetli Qalay milliy mektebiniñ kollektivi. Qırımnıñ cennet köşesinde quvet alıp yaşaysıñız. Yigirmi yaşnı toldurğannıñ birden duymay qalğansıñız. Keldi doğğan künüñiz, quvançlarğa o't olsun. Eñ yaqınlar toplansınlar, böyle künler çoq olsun. Alla sizge sağlıq bersin, qıyınlıqlar iç olmasın, tebessümler yüzüñizde er vaqıt yıldırasın, er bir arzu-niyetiñiz Tez vaqıtta kerçekleşsin! Ürmet ile Qamacı milliy mektebiniñ kollektivi!

Sayğılı, sevimli, ürmetli talebelerim, analar, babalar, ocalar, mektep qadimleri! Birinci künlerimiz Mektepni açqan künlerimiz közümizniñ ögünde keçip kete. Er kes endi çoq laflar ayttı. Men de sizge çoq laf aytmaq istemeyim, şimdi, neçün degende endi buldırdıñız. Men sizge baht-saadet, uzaq ömürler, Quvançlı künler! Ana-babalarıñıznı ürmet etmek, ocalarıñıznı sevmek ve çoqtan-çoq bahtlı künler körüñiz, balalar! Biz canımızın ayamayıp sizlerni oquttıq, canımızın qoştıq sizge. Er bir talebeni sevip-sayıp, quçaqlap öpip. Qarşılap alıp öz ğarıp öle baqtır sizlerni. Onıñ içün biz de sizden ende çoq-çoq yahşı şeyler bekleymiz. Oquvlar, terbiyeli nizamlı ne olmaqıñıznı isteymiz. Mına men bu yerde oturğan Anastasiya Petrovnağa bek çoq sağ oluñız deme isteyim. Bizim, biz on yıl Anastasiya Petrovnanıñ mektebinde çalıştıq. Bizim kökregimizden item edi, bizni yahşı sayıp, sevip aldı. Endi biz biyahqa köçtik, biyahta endi yigirmi yıl yaşaymız beraber. Men sizlerge tek baht, saadet ve quvançlı künler tileyim. Yahşı oquñız, terbiyalı oluñız.

Naz etermiz bunı dep tüşüne edik, em o kelcekleşti. Ana endi yirmi yıl keçti. Bizler, mına veteranlar, birinci künden bu mektepke ayaq basqan ocalar ve bizim talebelerimiz endi çoq yüksek aliy yurtlarda, yurtlarda oqudılar, bitirdiler. Bilesiz, bizler demek, bu yerde turıp bir qaç kere endi olarnıñ. Balalarnıñ bitaları olamız. Balalarımız artsın, torunlar össün, bu mekteplerge kelsin, mektebimizniñ şan-şerefini kötersin. Aq yollar sizge! Sağ oluñız, bar oluñız! Mektep da çoq sefer. Böyle bayramlarnı keçirmekleri qısmet etsin.

balalar ve bizim ocalarımızdır. Biz bugün bu büyük bir bayrama toplaştıq ve sizlerge epiñizge tilmey isteyim, bir vaqıt ana-babalarıñızı unutmañız, bir-birleriñizi unutmañız, ocalarıñızı unutmañız. Çoq sağlıq, selâmetlik, uzaq ömürler, size sabır-taqat, ocalara da sabır-taqat tileyim. Bir vaqıt bir-birinizi unutmañız.